Nilqgħek maċ-ċerimonja tal-Premjijiet tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef 2023. Dan hu l-konkors mtella' mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Jiena Jasmine u f'isem il-Kunsill nixtieq nirringrazzjakom talli ingħaqadtu magħna llejla. Xieraq li ninsabu fis-Sala tal-Kittieba għax bħal kull sena intom il-poeti li ħadtu sehem timlew il-post allokat għal din iċ-ċerimonja ċerta li bħalissa din is-sala vera jistħoqilha isimha. Din hija l-ħames edizzjoni ta' dan il-konkors li jippremja l-aħjar tliet poeżiji bil-Malti imressqa anonimament quddiem l-aġġudikaturi permezz ta' psewdonimu. Din hija opportunità mill-ftit biex il-kliem jgħidu tagħhom. Qabel ngħaddu għall-parti letterarja ta' din iċ-ċerimonja, nixtieq nistieden lill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri għal kelmtejn. Merħba u grazzi talli ġejtu. Kif qalet tajjeb Jasmine, wasalna l-edizzjoni oħra ħames waħda tal-Premju Dorin Micallef li naħseb naħseb li s-sena wera li dan qed jikber kemm fl-importanza u anki fil-popolarità tiegħu. U dan huwa premju li qed jikber fl-importanza tiegħu għaliex ovvjament il-konkorsi poetiċi mhumiex xi ħaġa daqshekk regolari u naħseb, almenu dik hija l-impressjoni tiegħi, li b'xi forma jew oħra l-poeżija Maltija għaddejja minn xi forma ta' skużawni t-terminu forsi rinaxximent, forsi hawn min mhu se jaqbel miegħi, però naħseb li f'xi forma jew oħra għaddejja minn xi forma ta' rinaxximent. Dis-sena kellna numru sabiħ ħafna ta' parteċipanti, kellna 67. u kif qalet ukoll Jasmine qabli, ġew imressqa kollha b'mod anonimu. U kellna taħlita naħseb sabiħa ta' veterani tal-poeżija, jekk se nispira ħadd ma jieħu għalih għax semmejt il-kelma veterani, jiġifieri m'għamiltha bl-ebda, ma għamiltha bl-ebda insult, imma veterani fis-sens illi l-ħakma tal-kitba ilha għandhom żmien twal. Ismijiet stabbiliti, oħrajn ġodda. Rajt ħafna ħafna ismijiet ġodda u naħseb da lili u mhux lili biss, anke l-Kunsill kollu jimliena b'kuraġġ għall-ġejjieni. Ma naħsibx għad niżvela xi sigriet ta' fatt ma naħseb hawnhekk illi ngħid illi l-ewwel tnax kienu, daw it-tnax minn daw is-67 kienu viċin xulxin. U naħseb jekk kienu viċin xulxin daw it-tnax ifisser li l-livell kompetittiv tal-poeżiji kien tajjeb, u xi ħaġa li rremarkaw ukoll l-aġġudikanti nfushom. Kellna varjetà stilistika u tematika, kien hemm ħafna li rriflettew iċ-ċirkostanzi attwali tal-pajjiż. u din xi ħaġa oħra li lili laqtitni. Madankollu, madankollu, ikun x'ikun ir-riżultat, dal-konkors m'għandux ikun il-bidu u t-tmiem tal-vjaġġ dak li nsejħulu poetiku tal-parteċipanti, jew għaliex dak li jkun jgħid mela jiena ma kklassifikajtx mela li mhix tajjeb biżżejjed, ma jfisser xejn. Ovvjament inti trid tispiċċa tagħżel tlieta minnhom dawn finalment, jiġifieri ma tistax tikkuntanta kulħadd, imma huwa l-ewwel esperjenza. U fil-fatt ħa norbot ukoll ma' mal-punt tiegħi li jmiss li huwa l-ġabra tal-Modern Poetry Translation li fl-edizzjoni tas-sajf iffoka fuq il-poeżija Maltija. U naħseb dan jfisser li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb taħt it-tmexxija tiegħi jibqa' kommess li Jesporta l-letteratura Maltija, rajt fil-forom kollha tagħha, inkluż il-poeżija. U naħseb hija xhieda xhieda oħra tal-konferma illi kemm aħna nemmnu fil-poeżija Maltija. Jiġifieri hemm isfidi ġodda wkoll fih. Naħseb dak ifisser ħafna. Fl-aħħar nett, u naħseb kull min drani jaf li jiena d-diskorsi fit-tul Ma tantx inħobbhom. Nixtieq irrodd ħajr l-ewwel nies l-aġġudikanti tax-xogħol bir-reqqa li għamlu u l-kummenti li ħallewna. U naħseb ukoll nixtieq nirringrazzja lil kull wieħed mis-67 parteċipant għaliex naħseb xogħolhom fl-aħħar mill-aħħar qed isaħħu s-sejsien tal-poeżija Maltija u naħseb finalment ukoll, almenu nemmen, illi qed jagħtu ġieħ lill-mibkija Doirin Micallef li naħseb tat kontribut enormi lill-poeżija Maltija. Grazzi. Grazzi, Sur Kalla Milleri. Il-kollaborazzjoni tal-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb ma' rivista letterarja Modern Poetry in Translation propju ġiet imħabbra s-sena l-oħra eh, waqt iċ-ċerimonja tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Dorin Micallef. MPT hija rivista li tippubblika poeżija dinjija kontemporanja u l-ħarġa li tiffoka fuq il-poeżija Maltija, Call the Sea a Poet Focus on Malta, ġiet mitbugħa ftit xhur ilu. Grazzi għal din il-kollaborazzjoni l-poeżija Maltija qed tinqara mal-erbat irjieħ. Inħeġġeġkom biex takkwistaw kopja mis-sit tal-Modern Poetry in Translation biex taqraw il-25 kontribuzzjoni minn poeti u tradutturi Maltin. Lura l-konkors, biex infakkarkom ftit, il-Konkors Doreen Micallef miftuħ għall-poeti ta' kull età u jippremja poeżija oriġinali ta' mhux aktar minn 36 vers li qatt ma ġew ippubblikati qabel. Kif għedt qabel, kull poeżija tiġi evalwata anonimament u għalhekk kulħadd beda mill-bażi sempliċi tal-kelma miktuba fuq il-karta. Inħabbrilkom bi pjaċir kbir li l-korrikorrenza tagħkom dis-sena kienet waħda ferm numeruża, fil-fatt, b'kollox issottomettejtu 67 poeżija. Tajjeb li nsemmi wkoll li ħadu sehem kemm kittieba stabbiliti kif ukoll poeti emerġenti, bħalma qal is-Sur. Camilleri. Il-parteċipazzjoni u d-diversità tagħkom tkompli tagħmel dan il-kors prestiġjuż u ta' min isegwih. Din is-sena l-aġġudikanti kienu Irene Mangion, Justin Somerville u Caldon Mercieca. F'isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb nixtieq nirringrazzjahom, kif għadni kif għedtilkom, kellhom fuq 60 poeżija x'jevalwaw. Naf li qed tistennew bil-ħerqa biex issiru tafu min huma r-rebbieħa, imma se nħallikom ftit ieħor fuq ix-xwiek. Nixtieq nistieden fuq il-palk lir-rebbieħa tas-sena l-oħra, Therese Paċ, biex taqsam magħna l-poeżja li kisbet l-ewwel post fuq l-aġenda ta' L-Għajn ta' Dorin. Il-lejla tajba, qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb illi oġbu jistedinni biex naqra xi ftit mix-xogħlijiet tiegħi. Bħala omaġġ lil Doreen Micallef, se nibda l-qari billi naqra poeżija minn tagħha bl-isem Meditazzjoni. Għalkemm dawn il-versi mhumiex ħlief esperjenzi, verità u reliġjon, xorta ma biddlux id-destin, xorta ma ċaqilqux in-natura, xorta baqa' kollox qisu ma ġara xejn. Għax dawn huma biss il-biki, l-imrar u l-ħajja ta' ruħ li biha u mingħajrha d-dinja tibqa' ddur u li setgħet ma għexitx. u setgħet ma twelidx u setgħet baqgħet siekta. Ngħaddi issa għall-qari tal-poeżija rebbieħa tas-sena l-oħra fuq l-aġenda tal-Għajn ta' Dorin. Filgħodu nittawwal mit-tieqa, skulara nkeċċi r-resħa mit-triq tal-Empirew, ngħodd li ħirsa tal-ġirien jirritornaw mill-iskariċċ tal-lejl sfumin. Insellem lix-xemx tielgħa. Nintasab mal-mejda, wiċċ imb'wiċċ mal-kafe silġ imferra' hawn lil-lejl qabel salpajt għan-naħa l-oħra. B'id waħda nteftef fil-ħuxlief ta' mħabbti u bl-oħra nlaqqa' t-trufijiet tat-tama. Iktar tard nirrekordja l-atomi tal-ħsieb, tar-riflessjoni, id-de profundis tiegħi. Hekk, preċiż kif jaqgħu l-istrumblati fuq moħħi f'forma skonnettjata, tal-kriżijiet, tad-deżert, tas-suppliki. F'nofsinhar ningħi l-Kyrie, imperreċ għal għajn kulħadd il-ħwejjeġ tal-angst tiegħi, l-imdennsa tal-kaos, il-ħomor tar-rabja, is-suwed tal-imħabbiet falluti, tar-rifjut tal-uġigħat perenni, qabel norqod irraħħam b'xufftejn inġazz rużarji. Nimtedd trasparenti fuq l-għożor nikta nikkontempla l-leġġenda tal-lejl tal-allat li fassalt f'moħħi qabel m'għożfruli. Għada filgħodu mill-ġdid nerġa' nibda l-kalvarju tal-kafe silġ, tal-uġigħat, tad-diżappunt. ta' trapassjoni. Fl-uniċità tiegħi, waħdi fl-appartament extra-familjari tal-uniċità tiegħi ngħammar għall-kwiet ta' qaxorti. Seta' kien gwapp u seta' kien umli. Ħadd ma jazzarda jisfoljali s-saffi tiegħi biex jarwinni. U lil ħadd ma nippermetti, inkella xejn tiegħi ma jibqali Ebda sigriet, ebda rokna, ebda spazju fejn nista' niġbor ix-xmux ta' qlubi u nagħmilhom hena. Xmara. Tkun naf li xmara int, li fi triqitha tiġbor u tkaxkar magħha l-fdal arbuxxellat tal-esperjenzi. Ftakar dan, u għaffeġ l-uġigħ tiegħek taħt riġlejk u tbissem kunfidenti quddiem min jixtieqek ħamla. Ftakar li x'mara int, u isqil sidrek mill-miżieb tan-nida tħuf fuq weraq l-għodwa, waqt li taħji fl-istess ħin lil min bl-għatx qiegħed jinfena. La jasal sriċ is-sajf, soff il-meraq tat-tut tal-opportunità li jaqa' providenza Tkun diffiċli biex titqaxqax, għax jekk tinxef, ħadd ma jżidek qatra qatra ħajwitik. Kun potenzjal, imqartas fik innifsek, intraprendent li jaf kif jogħla 'l fuq mill-falliment, joħlom b'ċaċet għoljin. Ftakar li xmara int, titgerbeb rajk f'idejk, bi ħlasek miegħek. Għax jekk tinsa, jaf jigħbilek is-serp għassies ta' Delfi. Is-silta li jmiss hija parti minn poeżija awtobijografika tiegħi bl-isem ta' Dossier, maqsuma fi ħmistax-il parti. Se naqra kwadru numru ħdax. Kultant toħroġli x-xemx minn wara l-kwinti u s-sema titbissimli u l-kwiekeb jilmgħu fuqi. Id-dinja tiddakkar minn dan l-iskerz każwali u trodd konsolazzjoni lill-ġisem u lir-ruħ. Jaf f'dak il-ħin nespansja, insir l-intellettwali li joħroġ jikkonversa u l-għedewwa jħaġġruh. Minn wara s-sħab tal-bieraħ u dak tal-bieraħtlula toħroġ temiżni ftit. bħal erħan xugħla, u f'dak il-waqt skarsant mill-glorja xierqa, fejn dak li kont int qatt ma kont tarani, u dak li qatt ma kont stajt forsi nkun, int li m'għaftnix poeta għal waqt tikkunsidrani. Hekk nidher jien lid-dinja ta' madwari, fanal li tafu jnemnem mingħajr qilla, li donnu f'daqqa waħda jagħtih estru u fjamtu tqell. u tikber u tibbrilla għal ftit waqtiet mixegħla, imbagħad, bil-mod il-mod, tmajnalu x-xintilla. U l-aħħar waħda, xejn iktar ma nara. Terfagħni mit-trab tal-art fejn bħal dorbi nitkaxkar minħabba fik jekk xi darba imdawwal titħajjar iġġarraf bejnietna l-ħajt tad-difiża. Il-maskra ta' għalek u l-awra ta' wiċċek tinħasel bid-dija bħal xija ta' kwiekeb. Jew illa nibgħatek bħalkieku qatt m'għaftek u ninsa li int laħam minn laħmi, li inti u l-jiena u l-kwiekeb li qtajna u l-kjażmi li ħloqna u l-għadab u l-patt sigriet li għamilna 'l xulxin meta ġarrejtek ftit demm, ftit kapriċċ. Bħal teħla xi ħaġa ġo fija li għandha mill-iżmna mgħoddija. Tremenda dil-ħaġa f'għajnejha. Minn friża ssir qotna. Minn tigra ssir nagħġa. Minn nagħnu ssir ġgant. Il-fjuri jaqtagħli ponn ponn. Ħodon ħodon. Bukketti. U tgħidli, Ma, bla hemm maħnuq, tgħidli, Aħfirli. U ngħidlek, Ta' xiex? U tgħidli, Intbaħt kemm mingħajrek jien fqir. Bniedem ieħor issir u jiena xejn iktar ma nara, tinħalli l-balla li jkolli fl-istonku bħal tronku u f'dirgħajn kollhom ħrara inbennek, infissdek, inqaddssek, ngħollik fuq pedestall, nirrestawrak u nindurak mill-ġdid bil-wieqfa quddiemek, il-mimmi t'għajnejja, il-frotta li nqatgħet mis-siġra u baqgħet bla tħassret. U nħaddnek miegħi bis-saħħa ta' mara, ta' omm, u nissikkak u nbusek fuq moħħok, fuq ġbinek u fuq ħaddejk, bl-istess fomm u bl-istess ħrara u bl-istess qalb li għalija, fis-siegħa tad-dalma, int kont erfajt biss differenzi. Grazzi ħafna. Grazzi Therese. La dan il-konkors imsemmi għal Doreen Micallef xieraq li nonorawha tal-inqas darba fis-sena waqt din iċ-ċerimonja. Se naqralkom poeżija Ottubru, għax apparti li żmienha hija waħda għal qalbi ħafna. Ottubru, Ħsibijiet lil Carmen Micallef Buhaġar Li kieku taf, Ottubru, kull meta tasal int mal-aħħar ward tas-sajf u t-tokki żgħar tal-qniepen fl-għaxija toħolmok imħabbti, beatu bħall-ilma u s-saħħa tax-xemx bħax-xemx tħolli qalbi ja xagħar ta' Virġilju ja nifs Dun Karmjan u lil ħna nad-dawl li kieku taf id-dawl U qalbi bejn għadmi tirtogħod, din qalbi xorbitek lil mill-istilel bħal spirtu tal-ġenna narak u l-istilel jgħajtuli f'Ottubru bis-seħer das-seħer li qasam iż-żmien u laqqagħna li kieku taf Ottubru xi nħoss u l-biki li bkejt għall-ħelsien Il-ħelsien tiegħi nafulek, mal-mewġ etern li stedinni u imxejt għarkupptejja għax ruħek tmiss is-sema, kemm jgħanni Ottubru, kemm jgħanni max-xemgħa li tixgħel il-moħħ fl-għaxija. Noħolmok fit-tempji għas-siesa ta' sidri, dal-mafkar f'Ottubru kull sena jisseddaq b'leġġenda li nkitbet fl-istilel bejnietna dal-fil mill-istilel Qed nisma' t-tektik ta' qalbek Maltija. Qed inġarrab l-uġigħ spiritwali għal uġigħ tiegħek. Kull meta nżilt ta' rkubtejk u bist it-trab ta' l-art li demmha u demmek u bkejna dal-biki bla dmugħ, għajnejna fil-blat. Ma nħafrux isimna mal-fwieħa tal-ġonna biż-żahar tal-larinġ ma nitfakkrux u għadamna għad jerġa' mas-sħana ħanina tax-xemx jgħejjixha. Qalpartna ma' l-għanja tinkiser tal-mewġa selvaġġa Di l-għanja t'Ottubru ngħannilek f'Ottubru qaddis Ġej mis-sema da s-seħer li jidwi mal-qniep en idoqqu u t-talb tiela' 'l fuq Li kieku taf it-talb u ruħi bejn snieni tittiekel bil-fidi f'moħħ Alla jismagħni minn fuq tgħid Alla jismagħni Li kieku taf xi mxejt bir-ruħ kull meta ftakartek, li kieku taf għajnejk dawluli lil qalbi, din qalbi Maltija għarfitek u inti taf li kieku taf. Ngħajatlek mal-muska selvaġġa tal-firda, hemm qalbi mal-bikja mentali taċ-ċaħda, hemm talbi u hemm l-istorja tagħna u hemm dir-ruħ Maltija tagħna u hemm l-eternita'. Eternità, kelma kbira li dejjem tfakkarna f'Doreen u anke fil-poter tal-poeżija u x'hekk. Mela, fl-aħħar wasal il-mument tant mistenni, se ngħaddu biex inħabbar it-tielet tliet poeżiji rebbieħa tal-konkors ta' din is-sena. Mela nibdew mit-tielet post, il-poeżija RSVP ta' Glenn Calleja. Nistieden lil Glenn jitla' hawn fuq biex jiġbor iċ-ċertifikat u l-premju u biex jaqsam magħna l-poeżija tiegħu.

Fis-sagħtejn ta' filgħodu qomt noqtollek nimusa u xrobt bel ilma mis-sink tal-kċina. Is-sena li żvujtatilna idejna nafuha biss minn ġiex ritratti. Konna għadna miżżewġin. Kull lejl inti titlaq, inti titlaq innuċċa l-jami fuq il-kommodina u jien nagħmilulek lura f'postu. Mhux setgħa d-dinja. Erġajt spiċċajt irqad fuq il-putruna tal-ġilda. Erġajt ikkonfermajtlek li l-invit wasalli bħal buwawwieġ ta' mħabba. Grazzi. Issa ngħaddu għat-tieni post, il-poeżija Pentos ta' Claudia Gauci. Nistieden lil Claudia titla' hawn fuq biex tiġbor iċ-ċertifikat u l-premju biex taqsam magħna l-poeżija tagħha. Warajk id-dawl imminenti li jmut. B'gost klandestin għajnejja jisirqu l-linjamenti ta' wiċċek, jitgħallmuhom b'urġenza bl-amment, malajr f'dil lejla fraġli ta' Lebanu, taħraq bħan-nifsijiet żgħar u trasparenti fl-ispazju għarqan bejn ħarstek. u ħarsti. Jien is-sajf, għedtli, għamiltni minn kustilja ħsibijiet. Ma' kull pinzellata safra u kaħla ċappast biċċiet minni fuq it-tila sakemm sirt storja għalik tafha inti biss. Forsi xi darba tgħidhieli u nkun bilqiegħda maġenbek. Il-merżuq li fadal jirtira bil-lajma minn fuq il-komma riħa ta' melħ ma' żiffa kordjali fuq ix-xtajta. Int il-ħarifa qatmetlek. Għajnejk mażġar f'did-dinja, fid-dinja mistħajla tagħhom jien u int weraq oranġo u isfar u aħmar minn dak li hawn qatt ma jitfaċċa. L-istejjer tiegħi miegħek nibnihom waħdi f'imkejjen tar-ramel, nindukrhom ileqqu fil-memorja ta' tazza rari gin tonic jew bewsa misruqa qalb il-karozzi pparkjati. L-aħħar dawl jogħtor ma' għonq il-qmis bajda tixraqlek wisq, imisslek għonqok, wiċċek, jgħib fl-imsaġar. Ridt ngħidlek li ħadtek fit-toroq ta' belt barranija fejn żbaljajtha kull filgħodu l-memorja tiegħek fuq kuċċarina ħsibijiet zokkor f'lukanda fejn kollox ta' darba, fejn ma nibżax noħlom. Jxellek il-għajnejk prinjoli qabel jgħib. Is-skiet bejnietna sikka qed jikber qed tikber f'nofs dal-baħar sajfi. Ma' Settembru jisfa li kollox skiet u tifkiriet. u jidlam f'daqqa. Grazzi. U issa ngħaddu għal mument li lna tant nistennew, it-tħabir tal-poeżija rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef 2023. L-aġġudikanti kkummentaw fuqha hekk, Skont Justine Somerville din il-poeżija hi trattament frisk ta' suġġett relevanti u attwali, b'lingwaġġ evokattiv li jqanqal immaġnijiet b'saħħithom li jissublimaw il-qerda u t-tmiem fi ġmiel kważi alkemiku, filwaqt li Irene Manzon qalet li l-forma oriġinali taqbel tajjeb mas-suġġett frammentat. Il-poeżija rebbieħa hija x-xnigħat tax-xmux u dawlijiet għammiexa ta' Lian Ellul. Nistieden lil Lian titla' hawn fuq biex tiġbor iċ-ċertifikat u l-premju biex taqsam magħna l-poeżija tagħha. Qabel xejn grazzi. Ix-xnijat ta' xmux u dwalijiet qammiexa, jew din l-art umda l-għadd titqarqaċ qoxqox. La titqarqaġ qoxqox din l-art umda u ssir xibka ta' ħjut, tispiċċa u titmermer, tispiċċa titmermer, tispiċċa. Tintiġġilna garża għatxana, safranija, lewn mard kobalt, 58.933 Tostor il-materja tal-feriti jiġbdu ramel darba debi xejn ma jibqa' jleqq fix-xemx Settembrina hashtag FFFF00 Raġġi bjondi jsammru ġisimna msejken salib meħluba mis-sħana tiżvinana riġlejna ħbula ta' rabaq qmuħ u aħna in-naffara il-mifluġa Arana hemm, u jiena niġi nfittxek, għasba f'id, xkora f'oħra, u fiha l-loqom ta' storja li darba kienet, frak ta' memorja, biċċiet ta' ġebel li darba sejjaħna darna, il-fluwidi fil-fliexken mar-radija, ukoll, u naqsa mill-widien qarsa, b'ħarsa skantata ta' min ilma ma jixrobx, u nsaffarlek, nixfa assoluta, minn għanja tqila osmju. Sakemm insibek togħdos f'trabijiet nixfin fl-ispazji li jifdal bejn ħajt u ħajt leħni sejjieħi iħanxar sa ma jsibek tqalleb ħamrijat musfara ħarifa. 16 10 54 Saffi ta' karti xi darba siġar jobogħdu sħana daqsek imbagħad narak tilmaħ biċċiet ta' kewkbiet jiċċarrtu fis-smewwiet Is-sema jsirlek is-saqaf tiegħek u tintefa' tisma' xnigħat ta' xmux u dwalijiet għammiexa, likwidi jaħarqu u ġilda mxawta diġà, polimeru espost għall-aġenti ossidanti maż-żmien. Imma nkun sibtek meta f'għelli qamar mislut, f'għelli qamar minġel, Ikun li jrid hu jitbissem xedaq tartru f'deżerti ta' smewwiet fwieħa ta' fjammi imħeġġa ilsna mkebbsin kif nivvampjaw aħna li xi darba konna trabi insiru trabijiet nitgeżwrulna f'xoqqa inkunu l-mumji mqarrqċin t'għada ntiru minn hawn niżvintaw. Grazzi. Fissem il-Konsil Nazzjonali tal-Ktib nixtieq nawgura lil Glenn, lil Claudia u lil Lien. Grazzi tal-li qsamtu l-poeżiji tagħkom magħna. U nixtieq nirringrazzja wkoll lilkom li ngħaqadtu magħna għal din iċ-ċerimonja. Inħeġġiġkom biex tibqgħu taqraw, tibqgħu tapprezzaw u tibqgħu tiktbu l-poeżija. Il-konkors se jerġa' jinfetaħ is-sena d-dieħla u għalhekk kull poeżija hija merħba biha. Il-kumplament tal-lejla t-tajba. Grazzi.